Алим сорауларының өченче бүлегенә күчәбез. Менә быел билгеле булганча, Татарстанда скверлар һәм парклар елы дип игълан ителде. Менә бу ел инде, хәзер инде елның беренче кварталы тәмамланып килә. Ничек бәялисез, бу ел сизелә башладымы? Менә парклар, скверлар артуда нинди эшләр башкарылырга тиеш һәм гомумән иң элек сорыйсым килә, Саба җирлегендә парклар һәм скверлар җитәрлекме һәм алар нинди сыйфатта? Ну, в общем алганда Татарстан Татарстан буенча алганда менә бу э, шушы парк һәм скверлар елы дип игълан итүләр бик әйбәт булды, чөнки менә башка районнарда да бездәгедә гел күп кенә кеше кызыксына башлады хәзер. Мәсәлән, менә э, Минзәлә районыннан Миңа чыктылар связьга. Алар инде теге бернинди хөкүмәттән бернинди теге акча көтмәсәләр дә инде төзелешкә, барыбер дә шушы ел буларак берәр нәрсә төзисе дип инде теге проект белән эшләр булышыгыз әле дип инде. Тагын бер ике районнан да чыктылар. Ә былай сабага килгәндә, әлбәттә, безнең сабада парклар бик әз. Ну, юк диергә дә була инде. Но, но, дип әйтергә кирәк, безнең саба үзенә бер төр бары әкренге алга таба э, бара. Э, менә бу. Нәрсәдә чагыла ул менә алга таба бару? Аны яшелләндерү ягыннан. Мә, мәсәлән, шул ук безнең стадионны алыйк. Шул э, больница эше дип әйтәбез. Больница ягындагы Тукай урамында урнашкан. Менә әле кечкенә чакта бит инде күпме фермалар сасы не бит инде да менә беренче этап анда төзелде хәзер стадион андый стадион бөтен районда да юк беренчедән хәзер стадион кырыенда аның урыннары калды хәзер инде быел менә мин дә әзрәк кенә катнашып алдым аны ясау буенча анда инде парк ясау буенча планлаштырылды безнең район җитәкчеләре дә аны аңлыйлар һәм инде әкренгә барыбер да халык өчен комфортный булсын дип ясыйлар инде. Но менә э, быел парклар булачак э, и һәм башка районнарда да төзеләчәк. Мин барыбер дә э, әйтәм инде хәзер бөтенесе декоратив декоратив диләр инде. Теге декоратив агач анда бу юк юкәләр, туйлар, теге Әйе. спирилар. диләр. Мин барыбер дә әйтәсем килә теге плодовый агачларга да игътибар итү. Ну, җиләк-җимеш агачларына да. Чөнки без бары көн- э, кечкенә чакта бит э, күпме менә Со- союзында төзелгән паркларда Анда бөтен җенде алмагачлар, ниләр. Ул бит үзенә бер төр тәм бирә. Мәсәлән, безнең менә кайсы чакта алма ашыйм мин. Кечкенә чакта безнең мәктәп бакчасында алмалар бар иде. Шуны алмасын ашаган кебек шул тәм. Анда кереп булмый гел. Ә? Анда гел кереп булмый. Анда практик вакытында ана кереп була. Да, асы инде асы. Асы теге инде керү кермә. Барыбер да. Барыбер да теге Шул елларда ашаган алма тәме, хәзер менә каядыр шул алманы таң капсам, миңа сорай мәктәпне искә төшерде. Һәм шул ук Әйе, менә ял итеп йөрисең. Авыз тәме ул гел бер дә онытмый, дип әйтәм. Шуның өчен ул үзенә бер төр паркларда, быелгы төзеләтән паркларда шул җиләк-җимеш агачы утырту, Минемчә, бер үзенә бер төр зур адым булыр дип әйтәм. Ә бүген менә Саба районында ничек бәялисең? Җитәрлекме парклар? Менә э, һәм ул яшеллек ягыннан менә нич- ни дәрәҗәдә башкарылган? Безнең сыйфаты әлбәттә, безнең әлбәттә яшеллек җитәрлек. Безнең инде э, ничек тә әйтим, тә- каркас дип әйтәбез инде. Безнең бөтен һәрбер урам безнең утыртылган бит инде э, ю- э, тополь агачлары белән юкә, һәрбер кырыйларда, юл кырыйларында аларны түгәрәкләп тискәлиләр. Но Но бала белән, менә хә бу ел бәләкәй бала белән каядыр барып гүлә итеп, каядыр игровой площадкада уйнау, андый җирләр бик әз. Ну, менә монда өстә теге бәләкәч садигы кырыенда бер детский площадка, и то ул аны ясалган бер җир бар, а башка җирдә бит. Бездә бер генә парк бит, һәм Бауман урамында бу ире була һәм шунда бит. Әйе, Бауман урамында инде йөрсәң, но анда дагын бит ул масштабный җир, теге Зур пространствога әләкәй шул авыр гүләй итеп йөрергә. Ә безнең теге э, мәктәп кырыенда парк, анда булмый. Но хәзерге мин әйтә алам, э, безнең саба җитәкчеләренең уйларында э, Планнар- уйларында планнар. бар, ул, планнарында да бар. Минемчә парклар күбәер. Ә саба менә ул җирлегендә. к- ниндирәк концепция син үзең тәкъдим итә аласың? Саба районын э, ничек яшелләндереп була тагын да? Мин концепция әйтер идем шундый. Беренчедән, халыкны ничек тә булса э, китерергә кирәк бу эшкә. Халыкны ничек китерергә? Э, мәсәлән, элек безнең э, сообществолар була иде. Теге халык үзе дә кызыксыну нәрсә уятырга кирәк. Индер акцияләр ясарга. Шул ук менә бит Казанда бит ясадылар теге зеленый рекорд дип, да. Анда әзме күпме бары халык катнашты. утыртты. Бездә дә менә шундый акцияләр җитми, халык белән эшләү. Менә әгәр дә аны бер э, администрациядән, те, хөкүмәткә генә ышансам, булмас дип уйлыйм. Монда ну, ничек тә Хөкүмәт белән башлангыч ясап ниндидер, әйе. Әйе, монда акцияләр белән. Ә болай бит әле ул хөкүмәт ясап куйса да, бит әле ул Үзең ясамаган нәрсәне теге ваталар, нитәләр дигәләр икән. Вандализм. Шуның өчен вандализмнар да килеп чыга. Ә болай инде кеше халык үзе ясаса, аны үзе кадерләп тә тотыры. Ул проектлар, әйе, аны ул бит аны чит илдән генә кара кир. Чит илдә бик каты эшләр аның буенча. Ә ничек саныйсың, менә Саба районына бүген, Сабаның үзенә, Байлар Сабасына ничә парк кирәк? Яни тулы шушындый яшеллек белән хозурланып яшәр өчен. Минемчә, менә һәрбер э, менә бушлык җирләрендә, бөтен Саба җирлегендә бушлыклар күп. Һәрбер җирендә скверлар ясарга. Основной бер зур парк. Ул кирәк э, менә шул стадион кырыенда дип уйлыйм. И тагын бер стадион. Э, яңа стадион кырыенда инде. Һәм тагын бер э, зур гына э, парк кирәк. Бу спортивный, экстремальный шундый вид спорты кебек. Ну, аха әкренләп төзи башлый, әмма Сабантуй җирендә минемчә шундый зур велосипедлар да итә, лыжлар да, картинг, күпме, шундый бер зур гына кирәк. Кемпинг, без кемпинг дип әйтәләр, инде ул теге барып Походка бара торган җирдә юк хәбизләр. Менә кая барасың походка? Элек без походка йөриек, теге палатка анда төзеп. Хәбитан бара җире. Ана әгәр дә бер җиргә оештырып бирсәләр, шунда хәтта утыннары, шунда утлары, шунда бер җир, шунда кеше барып э, ял итсә, ул бит инде тоже гаиләгә, э, гаиләләргә чыгыр җирләре була бит инде теге, ничек дип әйтим,